Алдагы сериядә. Әкият укыйбызмы? Хм. Ни булды? Ничек яңадан бәләкәй булырга? Хм. Үсүе күңелле бит. Кайвакыт тик минем иң яраткан кызым буласым килә. Ач. Уйлап кына кара, күп нәрсәләрне син үзең эшли аласың. Мәйданчыкта уйныйсың, үзең ашыйсың, хыялланасың. Беләсең бит, мин синең белән күбрәк вакыт уздырырга тырышырмын. Көн саен үзең теләгән берәр төрле уен уйнарбыз. Кансони, нәрсә инде бу? Кабып та карамадың, ни булды? Бу яшел нәрсәне яратмыйм, ул шундый лайлалы. Көтелмәгән сөенеш! Теләмисең икән, ашама. Бер кашык кына кабып кара инде. Әйдә. Юк, имән көч нәрсә. Кабып кына кара дим. Әйдә, ач авызыңны. Юк инде, әнием, мин моны ашамыйм. Дөрестән дә,

Йә, нинди көн бүген? Ярминкәгә карусельдә әйләнергә бара торган көн. Әллә ни түгел. Бу иң гади көн ахыры. Әнием ни булды? Соңга калабыз, ашап бетер. Бер фикерем бар. Мин өйдә калам да, без төшкә кадәр бергә уйнарбыз. Син ризамы? Әниеңә эшләргә кирәк. Мин сиңа уку ошый дип уйлаган идем. Автобус килде. Машиналар юкмы? Сәлем. Хәерле иртә. Сәлем, Сэм. Сәлем, Ева. Азатлык, әйе. Бигрәк тузанны монда. Ах, Иртәләрен көндә шау-шу, акчарлаклар йөремени, я маймыллар көтүе. Хәерле юл, Хуш, әнием, кич белән күрешербез. Уңышлы көннәр сиңа, кызым. Йә, бер эшкә кимеде. Ура! Алай да туган көнем турында барысы онытты микәнни? Йә, ярый, була торган хәл. Синең һәр көнең үзенчәлекле. Бәлки шулай дөрестер дә. Туган көнең белән, әнием. О, рәхмәт, җаным. Иң яхшысы кем? Син. Туган көн? Әнисенең бәйрәме турында Кансуньяга әйтергә кирәк. Булмас! Сәйо, мин аңа бүләк әзерләмәдем. Тәк, ул алка ярата, тик миндә ул юк. Беләсеңме ни уйлыйм мин? Миннән башка син харап буласың. Мин зирәк, карт зирәк ябалак сыман. Карт кына түгел. Әйе! Дөрес, уйлап таптым. Әйе! Шулаймы? План бик катлаулы. Сиңа ашар, әнием дә шат булыр дип уйлыйм. Я, нидән башлыйбыз? Өч өлештән торган бүләк. Беренче өлеше әфлисон суты. Аны кем яратмасын? Икенче өлеше чәчәкләр. Ул алсу төстәгеләрне ярата. Шуларны бүләк итәрмен дә. Чыннан да шәп фикер. Әнием кер юган вакытта мин Хлоя белән уйнап торырмын. Икенче өлеше белән өченче өлеш. Шәп! Бер, ике, өч! Миңа булышасыңдыр бит. Эш күп. Синнән башка булдыра алмам. Сайлан, сиңа ашар дип уйлыйм. Әфлисун суты. Тәмгә кояш кыргысы энергиясенә охшаган. Шулаймы, а? Шатландырдың, кояшым. Рәхмәт. Нәрсә салырга кирәген төгәл белмәгән идем, шуңа тозын да, шикәрен дә өстәдем. Киләсе сериядә. Рәсемгә шешерәде. Бер яңадан ясыйсы була инде. Коткарып булмас микән, ә? Ах. Кайгырма. Онытмадыңмы? Икенче, өченче өлешләре бар. Әйе. А? Сәлам, әнием! Матур. Бу миңамы? Әйе. Чәчәкләр яратканыңны беләм, шуңа бәйләм җыйдым. Ул ал суы төстә. Бу күршенең күке яше гөле түгелме соң? Бер эшебез дә уңмый бүген. Минем әнигә ис китәрлек көн оештырасы килгән иде. Бәйрәм ясауның берәр ысулы булырга тиеш. Әйдә, уйлап карарга кирәк.